Il-bieraħ ma flaħtx nimxi. Allura bdejt inwaħħal fiż-żarbun li kelli. Però mbagħad indunajt li d-difer kien qed jolqot lil-laħam. Tgħid għaliex ġara dan?
L-iżjed ħaġa li tista' tikkawża d-difer dieħel ġol-ġilda huwa meta jkunu maqtugħin ħżiena. Id-difer għandu jinqata' dritt kemm jista' jkun u ma nħallux skaldi żgħar li xħin jikbru jibdew deħlin ġol-laħam. Dik hija waħda mill-fatturi. Fatturi oħra hemm dwifer ukoll li jkollhom id-difer stess ikun ħafna wiesa'. Allura meta tilbex xi żarbun daqsxejn idja jibda jnigges mill-ewwel il-ġnub tiegħu. Imma li żjed ħaġa li hija komun li jikkawżaw hekk huwa qtuħ ta' dwifer ħżiena.
Każijiet sempliċi jistgħu faċilment jiġu trattati d-dar, però każijiet aktar serji għandhom jiġu kkurati minn persuni speċjalizzati.
Malli jkun hemm difer eh, jibda diħer ġol laħam, l-ewwel ma nibdew nirrealizzaw li jkun hemm ħmura u ġieħ tingiż, anki kemm tmiss il-parti ta' fejn diħer ġol laħam tmiss u tħoss tingiż ta' difer stess u jista' jkun hemm xi eh, materja li tifforma mad-dawra ta' fejn hemm id-difer. Dawn il-każijiet kollha huwa tajjeb li niċċekkjawhom. Ħafna midrab biex jinnaqtaw għad-dar Jew nistgħu nikkawżaw infezzjoni aħna stess billi qed naqtgħu d-difer b'xi ħaġa li ma tkunx sterilizzata. Jista' jkun li ma naqtgħux il-kantuniera kollha li hija dieħla ġol-laħam, allura l-problema tibqa' tikber. U jista' jkun hemm każijiet fejn jitla' iżjed laħam ħażin mad-dawra tiegħu li hija iżjed diffiċli biex tiġi kurata. Ara tajjeb ma li nħossu tingiża, l-ewwel tingiża fi dwiefer jew inkella jekk ma nistgħux inlaħqu tajjeb ikun hemm xi ħadd jista' jiċċekkjalna id-dwiefer u jaqtgħuhomna dritt.
Li difer jidħol fil-ġilda mhijiex xi ħaġa li tiġri f'daqqa, imma hu proċess li jieħu ftit żmien. Għalhekk hu importanti li l-persuna tipprova mill-ewwel Tinduna li se jkun hemm din il-problema, ħalli b'hekk tikkurha mill-ewwel.
L-iżjed oġġett li wieħed jista' jinnota eh, li jkun differ li ħerġu l-ħam huwa l-uġieħ. Ħafna drabi li tħoss mill-ewwel din it-tingiża jew bħal medna il-ħmura jew inkella xi materja ma' dawra tiegħu. L-ewwel ħaġa li wieħed għandu jagħmel jara għal xi xini ġejja, jifhem u x'ġejja x'qata' differ ħażin, jew inkella qata' d-difer b'xi ponta żgħira libes xi żarbun li jkun issikkat, pereżempju, li qed iwassal għal ċerta uġigħ. F'dak il-każ għandu jara li jinqata' dik il-parti tad-difer. Xaħat professjonista jkun jista' jagħmel ilu eh, bl-ikbar indafa possibbli. Eh, kif ukoll naraw li żarbun qed jintlibes ma jkunx qed jaħbtu dwifer kollha ma' xulxin. Dwifer li ma jiġux ikkurati jistgħu jwasslu għal komplikazzjonijiet fejn anke jista' jkun hemm każijiet li ssir xi operazzjoni. Nies li jbatu bi problemi ta' ċirkolazzjoni jew inkella huma dijabetiċi għandhom jagħtu ħafna aktar kas ta' din il-problema.
Meta nitkellmu fuq nies eh, li għandhom pereżempju iz-zokkor, għandna nifmu li min ikollu zokkor eh, jaf ma jkollu sensazzjoni tajba fis-swaba stess, fit-tarf, fil-periferiji tal-ġisem tiegħu. Allura ma jħoss l-ewwel tingiża, ma jħoss li d-dwiefer qegħdin jaħbtu ġewwa l-laħam, allura jibda jsiru ċerta komplikazzjonijiet bħalma jistgħu jinfettaw ruħhom, il-qasma tibqa' tikber, d-difer jibqa' dieħel il-ġewwa sakemm ikun aħmar, infettat, U jkun tard wisq kultant biex nirrealizzaw x'ikun qed u stess x'ikun qed jiġri. Allura tajjeb li ninspezzjonaw saqajna u riġlejna ta' spiss, naraw daqsxejn x'inhu jiġri. Eh, ħafna midrabi meta mmorru għand il-podoloġisti jew anki t-tabib, ħajjejlek minn qabel li diġà hemm nuqqas ta' sensazzjoni, ara billi inti qed tmur teċċekkja saqajk regolarment tista' tevita billi Tkun taf li n-nuqqas ta' sensazzjoni ħa tirriżulta li problemi bħal dawn ma nindunawx bihom. Eh, tajjeb ukoll naċċertaw li żraben li qegħdin nirbsu jkun ideali għal riġlejna. Ħnerġa' nagħti każ jekk aħna ma nix qed inħossu it-truf ta' swaba tajbin importanti li jkun hemm iż-żraben wisajn biżejjed ħalli swaba jkunu jistgħu jiċċaqalqu Anki x'ħin aħna nkunu qegħdin nimxu, mhux x'ħin nkunu bilqiegħda biss. Tajjeb ukoll ninspezzjonaw regolari riġlejna. F'dan il-każ anki dwiefer eh, li biex nevitaw dwiefer li jitlu ġol-laħam tagħna stess.
Tikka aktar dwar saħtek. F'kull pajjiż tad-dinja insibu kampanji kontinwi kontra t-tipjib. Però xorta waħda huma ftit l-adulti li verament jafu x'fihom is-sigaretti u x'effetti negattivi jħallu fuq is-saħħa tagħhom. Studju li sar dan l-aħħar juri li hemm ħafna ideat żbaljati dwar l-użu tal-filters. Il-filters tas-sigaretti ma jeliminawx il-kimika mid-duħħan tas-sigarett, imma minflok jassorbu aktar malajr in-nikotina. L-akbar periklu ġej mill-ħruq tas-sigaretti. Il-ħruq jiġġenera u joħloq kimiċi ġodda